Менә Алтын Урданың таркалуына килгәндә, 15 гасырның әйтик, бер беренче өлеше менә бу процесс дәвам итә. Алтын Урда да төрле көчләр барлыкка килә. Туктамыш хан һәм аның уллары үтерелгәннән соң, аның тарафдарлары берничә менә төркемгә бүленә. Шул ук вакытта аның каршы тарафында булганнар да берничә төркемгә бүленә. Һәм берничә менә төп шундый көчләр барлыкка килә. Ике генә көч түгел, ә берничәгә әйләнәләр. Аларның башында тора һәм Җүчи нәселеннән булганнар, һәм менә Идегәй нәселе үзенчә көчле дәвам итә Җүчи булмаганнардан. Һәм проблема тагын нәрсәдә була? Менә Тимур җимерә Алтын Урданың шәһәрләрен. Максат итеп куя моны үзенә, чөнки көнчыгыштан үткән алып сату юлын көчләндерергә теләп, Алтын Урда территориясендәге менә бу трансконтиненталь юлны бетерер өчен ул шәһәрләрне җимерә беренче очракта. Һәм менә башкала сарай көчсез хәлгә җимерелә, аны яңадан ул әле яши, әмма көчсез хәлгә килгәч, менә берләштерә торган үзәк тә югала. Ул вакытта менә бу проблемалар ну күз алдына китерсәк инде, менә ханнар килә, берничә хан барлыкка килә. Хәтта бәхәсләшү бара, менә ничек бу ханнар үзләрен тоткан. Менә э, бу ситуацияне карый алабыз, менә төрле территориядә ханнар барлыкка килә. Әйтик, көнчыгышта ханнар, көнбатышта, Крымда үзендә ханнар утыра башлый. Әмма шул ук вакытта Тахтәли дигән тахт инде тронный владение, престольное владение дип әйтәбез. Андый төшенчә барлыкка килә. Ягъни менә мин Крымда ханмын, но сарайның ханы бар, ул зуррак хан. я да каган төшенчәсе белән. Менә ну, анда икесендә дә каган итеп кулланалар. Менә шундый төшенчә белән яшәп киләләр. Э, бар бер хан, иң көчле хан. Ә менә мин бу территориядә хан, мин Шейбани ханы, мин э, көн э, сул кулда хан, мин Крымда хан, фәлән. Менә шулай яшәп киләләр. Әмма бер хан төшенчәсе бар. Менә соңгы бөтен алтын нурданың бер ханы дип әйткәндә, ул Олы Мөхәммәд хан. Ул инде беләбез безнең Казан ханлыгын корган кеше. Менә Олы Мөхәммәд хан Олы Мөхәммәд ханга каршы Кече Мөхәммәд дигән чыга һәм ул аны җиңә, Крымнан, э, э, э, Түбән Иделдән һәм Крымнан китәргә мәҗбүр кала Олы Мөхәммәд. Ул әлбәттә килә Урта Идел буйларына. Әмма ул әйтми бит, мин дәүләт корам дип. Яңа монда дәүләт корам, Алтын Урда белән бетте. Ул үзен Алтын Урда ханымын дип саный Әмма менә шәһәрне, тахта илен югалткан бер хан. Шулай ук шундый ук төшенчә дә була аның улы Махмуд хан. Һәм Ибраһим ханны да китереп, менә бөтенесе алар үзләрен Алтын Урда ханнары дип атлаганнар. Рус чыганакларында да аларны Казан ханы димәгәннәр, Казан вилаяте ханы димәгәннәр. Ә татар ханы дигәннәр. Татарский император, татарский царь менә Европа ниләре белән дә карасак. Ягъни алар үзләрен Алтын Урда ханнары дип игълан иткәннәр. Ә менә бу ситуация, әлбәттә, вакыт алга бара. Бу территориядә э, инде алар утырдылар, шәһәрләрен кордылар, баш каласы бар. Крымда үз нәселе утырды, Астраханьда, менә һәр җирдә бу ханнар әкрен-әкрен генә дәвам итә итә. Тахт Әли дигән төшенчә 15 э, нче гасырның соңында бетә инде ул. Һәм э, ул теге бер виртуаль рәвештә генә кала. Улук Урда дигән э, рәвештә генә кала. Менә кем Улук Урда. Татар ханнарларында әгәр дә карасак, менә э, көнчыгыш өлеше Алтын Урданың Шейбанилар анда э, Алтын Урда өчен көрәшеп карыйлар. Абулхаир, соңына Мухаммед Шейбани барып чыкмый, соңыннан алар анда менә Себердә бер ике ханлык корыла. Шейбанилар бер өлеше китә Урта Азиягә, Чагатай улусын Кул астына төшереп, анда, белгәнебезчә, Урта Азиядәге үзбәк дәүләте корыла. Ә менә алардан качып киткән үзаллы булган казаклар, алар Чагатай улысында магулларны берләштереп, яңа бер дәүләт барлыкка килә. Ә менә көн үзәк өлешендә, көнбатыш өлешендә, нәкъ Алтын Урданың үзәк җирләрендә инде бу әкрен генә трансформация шулай барлыкка килә, Тахтели төшенчәсе бетә башлый һәм бу дәүләтләр Әкрен генә тамыр җибәреп, әйе, алар беләләр бер-берсен, тугандаш халык, менә дәүләтләр утрак булып китәләр. Әмма шул ук вакытта карасак та, Казан ханлыгы җимерелгәнчә кадәрле бер ханлык диеп үзен атамый. Казан вилаяты. Э, менә э, без хәзер минем төшенчәм буенча менә Улук Урда барлыкка килә. Алтын Урданың калган ди Әхмәт хан заманында. Аны кремлылар җимергәннән соң үзләрен Улук Урда дип атыйлар. Менә Крымның әгәр дә карасак, Крым ханлыгы дип э, чыганаклар да алай түгел. Үзләрен бер вакытта Крым ханнары дип атамаганнар. Атаганнар Улук Урда һәм Дәшти Кыпчак ханлыгы. Ягъни алар төп хан, Тахтелиның менә дәвамы алар. Крым ханнары өстен торалар барсыннан да. Алардан түбәнрәк буларак Казан ханнары, вилаят, Үзләрен виләят дип атаганнар. Менә виләяты Казан. Бар һәм Себердәге шибанилар, Тура виләяты, Төмән виләяты, соңыннан Себер виләяты. Менә алар йорт дигәндә төшенчә дә бар да, ну виләят күбрәк. Һәм бераз түбәнрәк тора, анысы йорт. йорт дип атыйбыз инде. Әлбәттә, Казан йорт дигән төшенчә дә бар. Ә менә бер структурадан караганда йорт. Ул э, Мангорт йорты, э, Ногай дәүләте итеп була, Астрахань йорты һәм Касым Мещерский йорт дип әйтелә менә. Менә бу э, теге иерархик система 16 гасырның соңына кадәр дип әйтик инде, дәвам иткән. Ягъни тахтели дигән төшенчә. Шуңа күрә без әйтә алабыз, менә Алтын Урда Ул поздний Алтын Урда дип, соңгы Алтын Урда дип тә аны, ул термин да бар. Ягъни татар ханлыклары аерылдылар да, бөтен нәрсәне оныттык та юк. Менә струк, әгәр дә династия ягыннан карасак, һәр дәүләттә бер-берсеннән килеп хан утыра алган. Әлбәттә, моның үрнәкләрен һәр җирдә китереп э, мөмкин түгел, чөнки, мәсәлән, әйтик, Крымда һәрвакыт Герей династиясе дәвам иткән. Ә менә Касимда, әйтик, Казанда, бәлки бераз Себерне дә китереп була. Менә монда тулысынча үрнәген китерә алабыз. Әйтик, Казан нәгәрдә карасак, классик менә бер үрнәк. Монда булган, әлбәттә, Олы Мөхәммәд нәселе. Соңыннан Олы Гурданыкы Касыйм аша килгән Шаккали нәселенеке һәм Гирейләрдә утырганнар. Соңында Ядәгәр хан да Хаҗи Тархан ханыннан. Һәм Себердән дә Мамук, мәсәлән, килеп утырган. Ягъни бөтен татар ханлыкларыннан династияләрдә Казанда килеп утырганнар. Һәм аларның хакы да булган, әлбәттә, монарга. Э, Касимда инде, мәсәлән, анда дәвам итеп була, Казах ханлыгыннан да Ураз, Ураз Мөхәммәд, мәсәлән, аны да хан итеп куйганнар. Әлбәттә, анда рус дәүләте куя. Ә менә э, куя алганнар, чөнки хакы бар. Ул аның природный правы дип әйтелә менә. Аның андый хакы бар. Шуңа күрә татар ханлыклары менә 15 гасырда таралып бетә. Аннан соң үз нигезендә алар аерым дәүләтләр итеп карап була. Әмма аны бер-берсеннән аерым карау дөрес түгел, чөнки дәүләт дәүләт төшенчәсе һәм халык ягыннан, һәм династия ягыннан, һәм икътисад ягыннан ул бер дөнья, төрки-татар дөньясы итеп карыйбыз инде без аны. Шуңа күрә э, менә аерылу, трансформация, период распада дип менә аны шулайга карап була.